Merheba jiwara şeva xweş be înşala û bi xêr û xweşî bin. Çaka xwe hazir kin virda werin em mesela xwe yê îşev bêjin. Mesela me yê îşev di sala du hezar û sêzdeh de ji xorta kebû nivê xwe Mihemed bû li Medînet Beyda Lîbya bû. Û Mihemed jî birayê tewrî mezin e jê du birayê xwe yê din hene pir çûçik e niyanî û du xwişka xwe heye. Îtorî mezin di malbatê de Mihemed e. Yanî di kuriko de îtorî mezin ewiyo ye û xwişkek xwe tane hê jê meztir e û xwişkek jî jê çûktir e û di birayê xwe dinê hene pir jê çûktir in û badî piştî bûvî mir ew mesûl e ser malê bû ew hêdino mesûliyetî malê gîro kir di şixulîya li mal di nêrî Rokê ji riya xortek hate ser xwişkê wî, li xwişkê pirs kirin ji te gotin malbateke winî winî û kurk hate ser û navê kurk jî Elî ye û vê kurka jî pirî ney yanî yekî rind bû araqçî bû ew bû bes ino were xwe ma dît pir rind bû ji ti cara bû ji ew bû bes exlaqê xwe yî nêrind bû. Yanî me şok lê xwe hebû, qedoyê li ser hebû, simetê xwe pir nêrind bû. Ê gotim belkî ku bizewicê yanî wê însanekî rind bê. Dû yanî hot ser qîzgê, qîzgê bixoze. Gotim belkî ku bizewicê yanî bibê şexsekî rokiz. Elmim hot ser û vana qoyil bûn û qîzik danekê. Û dalokî de ji emrê qîzkê pir mezin bûbû, dima dama bû. Ev onê ji tirsan ku qîzik yanî ew bibe di mal de bimîne re bûn wefiq bûn danekê got belkî kurik ji behdî zewacê yanî bistire yanî baqil bibe tişkî. Û wedayî Mihemed pir nêrind e bes wedayî kurik pir rind e. Wê çaxê jî di wextê de Lîbya we dayî Lîbya tişkî nê rind bû. Elmem piştî fetrokê badî vana di zewicin çar pênc meh derbas bê me ew Elî rokê dibêje ela ser im serokî li ba nesîbê xwe eke me binim koç dikê çi nokê. Yanî birê jinê wî ya û dikê serokî lê xê kulqê pitxê jinê Mihemed Qopi vedikê. Ku çavê Elî li wê jinkê dikeve dibê onê foçî jinkeke çi qosa xweşike bû dile dibê cido dil dikeve qîzikê û Elis Elî yanî exlaq xwî zû ten pîs e û exlaq li bo tenê bes ji ku zewicî pir pê jino nûrê nebîno berê bes ku çav li vê jinkê ket nikom bi xwe bigirto aşiqa jinekê bû.

Îşê te jî îş e divê çi jin xwestî vê dilî xwe de dibêjê, efkarî xwe de dibêjê. Divê te tenê ji xwe re îş de bî. Me eno Mihemedênî wedayê xwe yî nê rind e, wedayê xwe yî madî û jinê xwe jî malbateke zengîn e û wedayê jinikê jî zengîn e yanî ji maleke zengîn e. Vano dona Mihemed tema exlaqê xwe yî rind e û merife bi exlaqê xwe loma danekê yanî malê xwedî wê. Elmuhim vayî. Do rê û tê werg bi wê qîskê difikirê, ji bîr nokê jinikê. Ti qêfte ye. Vorokî ji rî û dorê bo jinê xwe, têlefonî jinê xwe rû dikê, nêv dotgerê digerê, reqemê wê derdixê. Reqemê jinobirê wê derdixê. Têlefonê jinikê dikê elesos xwe dikê no xeltone. Pêr şorê dikê jinik dibê ti çi têlefone min dikî min eciz dikî ez ez jinikeke mitezewicim. Îna zewicîme tu ji min çi dixwazî? Em min bo êdî êdî bi qeyf dikerine êdî êdî jê re solo dişîne jê re şûrmûrê xweş dike û qîzik jî derketiye ke sivike jinik yanî pêro wê jî pêro şûr kir bes teban jinikê re ne got ez kî me bes got ez ê kî me ez zewicî me ez ê zengîn im û min bi xelat telefonî yanî ek kit kirin û dibê min bi xelat telefon te kirî û min sûcdê teecibandî lûma dixwazim te şûrê bikim ne got min te nos dikim.

ta nostkim û mêrê ta nostkim morê we nostkim ku çi tu got ji tu me nostkî got ez mêrê xwişkê mêrê te me û jinik sed mal lê dikevê got tu tî bîro te ez otim li qopî we xist û te ji min re vekirin. O ji wê çûxê de divê dilê min kete te. Got tu çito dibê jî winî, got deçirin li min ve şor, tu çirin nabî jî ji min re, deçirin ji min re ne got. Got binê re, got ji min şitê winî ne gerek e. Min ji te hez kir. Û mada ku tu min ji te hez kir û te ji min hez kir çi ferq dike ku ez kî me?

Ovir Simona Gîşkîl Bo min in divê te mesih nekirî divê ez e mesih kim me tema bûdle bû me mesih kim. Divê te çira mesih nekirî ne te heli sos min got ez mesih dikim divê bûdle bû me mesih kim. Binê re gudarî ke got nêlînî ez te bibînim Ez e voyî ji mêrê te re bişînim. Ha, ku mêrî te te nekuşt, ez ji xwedî te re bişînim û xwedî te te bikujin. Û jinik ser digerê, vedigerê, qurbon, heyron, wergon, neke em me miyanî jinik hedet kir. Got, Welleh, bes ez te careke tenê bibînim,

ew bike. Ên dûr û rismû li dê mezhek dibe tam o. Û vo dorê zorê vo jin ku zorê xwe giç çinê mektebê û vo ji dorê cem jin jinikê. Û jinik jî bil esos neyeke dûrxî ye. Mobênê inû ditirsê û mobênê inû dixwazê yanî mesel mêrik li rismê tam mêrik wê her di dikê û holê kidê jî dilî xwe dixwazê yanî jinkeke sivik e. Û mobênê wan da.

Çi tîne çi nîne tamam weda Elî jî xweş e û qîzik jî yanî tamam bo Mihemed erê ji qîzika li malbateke zengîn e bes yanî li ser weda Mihemed êş dibe. Em him vê vayî te ji hedê ye kir qîzik yanî jinik û du çû dihate çar û eleqeyê van wanî derbas dibe fetrake dirêj werk darê te malê Mihemed û Hemed ji xwe tune. Ê hêdana xelk dinêre. Corna mesela no tûrê bînayê dibîne dibê tu ku di dorî dibê ez karibe mole nisîbê min ê Mihemed. Cona cîronek dibîne dibê vê ku di dorê jê pirsgirê tu ku di dorî dibê ez karibim mole Mihemed. Mihemed nesîbê min ez karim bi serî wî lêxim. Ê milet di nêrê wextê Mihemed nêl mol bê dorê dikevê dorê molê wî istixirob dibin. Milet dibêjî vû çi îşê xwe hê dorê molê Mihemed tevî bira yenî ku zovê wan bê. Ê biro zovê wan bêyînî zovê wan jê re xerîb e. Yanî çî şê zovê wan bi jina wî heye ku Mihemedî nêr mala vodorê Mihemed. Milet yanî stixrob dibe. Fo ji dorî to dibe ez zovê wan im ez zovê wan im em molbot dikin bîne ku dibe îşê xwe pê tine. Elmihim rokê hevalekî Mihemed cîranê wan e yanî. Wî digirê divê Mihemed din te bînê berê min î, walla ez kê der çitekî bêj me bes ji min yoxlî ji fehm neke. Ku te walla li ber dilî min ne giron bî min ji te re ne got. Ne digot. Got çî walla te bînê birê min î û înşallah zêdetir te hevolê min î û serserê min î û cîranê min î. Bêje çi heye? Divê

Dixware her re ekd bike û rûkê binê miroqebeke ku tedî nûkevê molê te. Tamam mêr got tamam tamam. Mihemed got tamam got ez ê bi xwe ekd bikime. Bi xwe tirê te û çû. Bes Mihemed çû. Yanî qof kê yanî dû wextkê bi fecirê ye. Nizdonê çi bikê. Ji bîrê neçû. Mihemedê feqîr hat to sibê rona ket wê şevê. Sibê ji xewro bûm, jinê xwe re got binê re ez kê herim cîkî dirîyo veno gerim şolekî min heye. Biro hoje te ji zorîyo hebê û zorî jî bişîne mektebê. Jinikê ku înşallah te bi xêr û silometî herî werî. Elmuhim vê rot bê ala sos dikê here ye. Dar dikevê, dorê di mokînê xwe de rû dinê, dûre mol tişkî û li dûre dûr mirov qebet dikê mol. Di nêrê zor û der dikevin dorina mektebê û di sekinê saetek di di sisê tiştek tune. Di navê wextê ku Elî ji vê Mihemed ji vê re got ya ez kê di rîyo bimînim ev wê ji bi kêfa xwe no ku hîro gîyonî ew tenê di rîyo gişkî ew tenê ya Mihemed tenê ez ê bi kêfê xwe bir warê. Roj wê telefonê dike dibê Mihemed di rîyo nê wala telefonê Elî dikê. Dibê bi kêfê xwe were. Yanî hewşê berî zor ji mektebê werin were niho mê.

Guhal ez miroqeba bikim. Li pê dorê hîrî hîrî li pê dorê dorê di nêrî li qopî wan dixê û jinê wî ji rqê pivedkê va bûdla be qê bi ser xwe digirê yanî jinik ser qê bi ser xwe digirê û dorê yan mêrik dija me va vat kerê di makînê xwe de rû dinê bûdla dibê nizanê çi bikê.

Hez nakirin û kes bêje yanî jinik simetê xwe yê pîs e. Yanî jinikeke pîs e. Ku gere terîqoke pir zekî bibînim xwe ji wan re xelos kim. Yanî ez ê wano bikujime bes terîqoke eno pir kes nizomî eno jinike. Yanî neyê rinde jinkeke pîs e. Fikirî fikirî ez çi bikim. Temo di holiyokî do jî yanî tirsê sebe çi molbotê jinikê simeetî wan ê molbotê wî simeetê wî qîzê wî hene ê xwişkê wî hene yew ya no xwezê yanî simeetî molê xwe pîs bikê sebe vîyo wî dibe ez telqokê bikujim biro kes nizo bê ino Yanî jina min e pîs bû. Elmihim yanî holokî jî teban fikirî û ez hem şirto re bêjim ez hem ji xwedî re bêjim dîsa jî got no bir kes pê nehesê. Ez ê winî bi terîqoke pir zekî xwe ji wan xelos kim. Elmim vo vegerî di makînê xwe de temî rûniştî dî ku Elî bedî di saeto ji malê wî derket xwe li makîna xwe kir û çû.

Wala divê stixrob dibê divê ê çi bî ez ê wer me. Holî ku tişt kêf xweş dibê. Çi do telefûnê digirê zonê wê jinê xwe pêr şûrê bikê yanî bi Elî re şûrê bikê meselê jê re bêje ya. Rostinî jinik telefûna Elî dike ewî Elî telefûna jinikê dikê dibêje yanî nûmerî te winî winî kirî. Jinik jî stixrob dibê. Ti namîne Elî dorê mol jinê xwe re dibêje min îro min bone zovî xwe kirî. Zovî min e Elî û şîveke pir xweş çêke ez kê bone zovî xwe kim. Û dibê ez heta vegerim mol her tişt binê tu çi dixwazî ez ji te re bînim bir her tişt cohizbe heta ez têm. Jinik dibê Jinik kêf xweş dibê. Telefona Elî dike dibê erê we lavo meselo rost e. Rost bone takiriye. Dibê hot hota mol ji min re got tişta çi dixwazî ez bînim seba şîvê û ku min re gotî şîvê hozir ke ez kê bone zovî xwe kime. Her di kêf xweş dibin ke hev de bibînine. Yanî va ala sos berê hev de nobînin kê hîn ne hev de bibînine ji to kêf xweş dibin. Mihemed dorê xerodî şîvê tînê didê jinikê dibe ji te re çêke

Elmhim tiştê xwe geh hozir dike û tîne mol û jinik jî şîvê çê dike û li hêviya Elî û Elî li qê pidixê û dike vê hindir û divê ehlîn û sehlîn ti bi xêrotî û jinê xwe rê jî dibê zor ya bibe û here molê xwedî xwe dibê li vê derê em kê mêr ji xwe re rûne û biserine em kê oroqî vexwine birîmune nêl mol bin. Jinik dibê temam zorî xwe rot dike û dorê Wow Elî û

Tamû qof xwe windo kirî û mêrik ji wî diezibîne. Enî çi enwacî ezêb hê lê dike û va jî ser digere ber digere dibê qurban ji êşa re. Dibê heyran, dibê ez qurbana te bim min ber de. Dibê lê tu re bî eleqeyê bi jinê mirovekî dibê.

Ser çavê wî porçe porçeyî kir. Fer wê serî wî jê kir. Yanî canî wî gî porçeyî çûçik tenê û gî kire porçeyî çûçik gî kire kîso girê do. Hinek kire firêzê hinek bir çe kir yanî her çitek bê sere û esabeyê yanî pîçî wî

Rod kevê serî xwe dotnî heto esir saet dûrî nêzîkî çor hev bi xwe dihesê di nêrê rod bê telefona jinê xwe dike. Dibê hûn çi dikine çi nakine ji te halî wê dipirsê dibê mêne mol îşa hîro. Hîro li mol bivê xwe be sibe de were dibê no çiro sebe çi. Em kêw bikine sibe di mektebê zorî heye ez kê vegerime mole dibê no no birî şev îro mekteb bimîne zirotinê tiştek no bê sibe di neşîne mektebê a min war got kêw xetê digre. Denêzikî wano wadiya ke ye ew wadiya jî jêr dibê wîn wadî kenais yanî kenîsel wê derê hene.

û vegeriyo. Derî dinê hinek tên wû kîsmîsono vet dinêrin û kîsmîson nebiştkin. Wû kîsono vetkin dinêrin onê kî ewê cesedê însên tê de hê qutqutî bê rih diqetin. Bes ne serî û ne pêçî tê de hene. Teban vo serî û pêçî çi rina gerê kesebe kes wî nos nake. Û pêçî ji sebe besmê. Neyştiyonî di wekî sono do tene ye, wekî dinê din jî çek kiriye. Fono ci do bone emniyoto dikin û dibêjin mesela winî winî û tên. Wek digerin digerin her kîsê dinê jî dibînin wek kîsmîsê dinê jî dibînin gît top dikin û dibin. Bes dinêrin ne serî tê de hê û ne pêçî tê de hê. Êkê çi zonu bine vo kî ye? Dibê ti hel tine em bisekirin illa moy kes were bêjê yonî yekî mewin do bî

Ku tevî rûkê de dîyo notî mola yanî wê bêjin yanî vota me tocir ew dorrî û tê û yanî pir ew nok in yanî. O ancax ku kî gilîkê jin ew ye. Yanî herê pirsgê yanî no mêrê me ew bîye bes yanî ne mustehîl e di nêv rûkê de pirsgê here bê konî mêrê min. Elmim nefsê wê rîyê Mihemed telefonîya jina xwe dike jina xwe jî mala bavî xwe ye. Dibêje xwe hozir ke.

û dibê min guhdorîke dibê çi dibê here min te ber û doyî şerek dibê tu çi dibêjî tu çira dibêjî min te ber û doyê sebe çi sebeb çî ez min bi te çi kirî tu çi min temû ew ê Mihemed li mihne kirî û ku tiştekî zonê xwe li xwe bêlin û ku tiştekî zonê zonê ku jinik zon bê sebevê tiştê û ber û doyê. Bil ez sos tiştekî winî diqêf tu tine êvo sebe çi jinikê berdide. Debe xwedî jî pêre qeherîn û gote çi tu jinik berûde guh nedo kesî. Li wê derê hîç tu vegeriyo. Teban wexto ku vono ew bi jinikê wexto ku vo hîn berî werê jinê xwe bibe jinê xwe tim bi rîsola jê re dişond. Wexto ku vê ew dikir yanî sibê bû vî Hîn cinoza top dikir. Deqa deqa rîsole mesaj dişon ji Elî ro. Ha we çi kir? Tiştekî hisiyo? Yên tişmiştê wanî. Wî jî digot tu bişîne temam telefonê Elî dest Mihemed e. Dinêre hînî rîsolê jinê wî jê re tên hînî mesajê wê tên. Divê tu bişîne bişîne niha dû re têj tê ye. Elmim du roj tevve meselo çêbû bir gerand û anî

Zemanê ber temo kertê kolebo hebû pê telefûn dikirin. Nênûyê telefûnê kertê wî telefûnê ketî nêv kîsekî û kîsonoyê. Di nêv û kîsono de temo ewê rû dikine cesedê rû dikine tib bi şerayî. Di nêv de wê ewê dibînin wê kertê dibînin. Telefûnê şirketê dikin teba wê kertê dereng yên dirêj dike heto ku fehm bikin kî ye xwediyê xwe kî ye. Em dê pirs bikin vû kî ye xwedî vî kertî kî ye. Wele derdikeve xwedî vî kertî nûv xwe Mihemed e. Çepelê Mihemed digirin û tînin tên. Dibê te kî kuştiye? Dibê min no kes nekuştî ji tu te kesek nekuştî dibê no te yek kuştî te mêrkek kuştî û serî wî û pêçî wî ji tine ye. Mer dibê te kî kuştiye te pêçî û serî wî çi kir? No min nekuştî û nizom çi dibê xwe înkor neke gî bêlî ye. Rob û va înkor dike vana.

Elmuhim Edîlê Cînoyê dinêrin û xûn meydana zor li vê derê ya kotî kuştine. Û li ser berodê, hindir berodê de gî gî teban xûn bê li no gî wî gî şiştiye bes li bo wan ew no kon bibînin yanî bi terîqê xwe dibînin. Elmuhim vana fehm dikin û nû li vir de cêrî me çêbî ye. Hê tenê li vê derê Yonî hotî kuştine vo mêrko. Dibê zû ji me re bêje te kî kuştî di vê molê de. Di kê no kê ên kurd kê dibim kes nekuştî. Ro dibim bona xwedî wî dikin gî tehqîqê bi xwedî midî wî rove dikin. Kes dibê em tiştekî nizin bona xwişkê wî dikin. Xwişko yê mezin dibê wela ez bi xwe hoja tiştekî tune me çi zome bes zod bil esos mêrê min windo bîye çend rûne mêrê min tune dibê çi çi. Dibê min mêrê min ri gotiye ez gerim molê Mihemed nêm bixwe min ji wê çuxê de çû vernekeriyo. Dibê he mêrê te ji wê rî de tune ye û li molê wî ala sos li bo wî nêm bixwe û vernegeriyo. Dibê me hîn mesela fehm kir. Dibê zû malûmotê mêrê xwe bimedin. Nûvî xwe çî û nizom çike elmim nûvî wî dibêjin tiştê wî dibêjin û û li ser Mihemed dex tê dikin, dex tê dikin heta Mihemed giya tîrov dike. Tam û şirto lê dex dikirin û gotin em zonin te ilim mêrê xwişkê xwe kuştiye çi ku me Rîsolê te dîn û jin xwişkê te jî dibêjin û hatibû bo te axir şexs te ewdî bû em nazonin sedî sed te ve kuştiye. Baş me re bêje sebeb çi te sebe çi ve kuştiye. Mihemed zû ji me re bêje te serî mêrik çi kiriye. û lê deqtê dikin û lê ew dikin divê ji me re bêje te serî mêrik çi kiriye pêçî mêrik çi kiriye nebe temam ez ji wan re bêjim divê serî mêrik min çil filon ciyê kirî binî kîsekî binî erde ye dorin serî mêrik derdixin onê ne zimanî mêrik heye ne gopê mêrik heye dermerê înî serçeyê mêrik înî neyê bîliye giçmiş tê qut kirî dibê te

Ti înan dikî ino mêrê te wexto ku te birî şewî goştî Elî qutqutî kiribû te şewî kirû xor dibê çi? Dibê min goştî ewê xorî Elî xorî dibê erê te goştî Elî xorî ye û jinik bû dila dibê. Elmuhim xwedî medî pê dihesin ma ino feqîrî Mihemed qosî konibû nedixwest jinê xwe rezîl bike. Elam xwedî pê hisiyo nizom ku xwedî kuşt nekuşt ala sas wekî xwedî bikuşto. Elam çi mesele wê bû nizanim. Ew Elî jî Mihemed jî jê re hikim derket hikimê miebed derket hema edom ji Lîbya re bûbû. Ji te jinik jî nizom çi pê re çî bû badî ku bîst ku nu goştî mêrg xweriye. Mihemed jî got heyfê xwe hindîrî xwe yanî min rehet nekir ela xwedî ku min goştî wê goştî wî daweyê ku wê xwar. Mesela me hew bû. Înşala we eciband we fayde jê stand ku we eciband jî bîr nekin bi qenatê min de îştîrak bibin û vî vîdyoyê belav kin bir her kes jê faydê bimîne. Û şeva bimîne bi xêr û xweşî û şev baş.